Azul fell-awen, axir fell-awen a Leqbayel, a Tiqbayliyin, sumata anda ma tellam, anda ma tellamt, ass-agi c'est une analyse kan, d srid d amecṭuḥ concernant agdud azzayri, mazal ar tura, mazal ar tura, ar tura, ar tura, ar tura-agi. Iwernu Liza Bukka d akan anwi d Liza Bukka d Leqbayel. Ar tura mazal kra les politiciens qui parlent, i iheddren, i yettmeslayen au nom de agdud azzayri. C'est malheureux. Nekkini pour moi gummaɣ akk ad t-lfehmeɣ akk. Nekkini ur walaɣ ara nekkini agdud agi azzayri umi semman agdud, agdud azzayri. Ɛni ruḥ kan ad tuɣaleḍ d agdud

Ad rekdeb agdud agdud azzayri surfti c'est une analyse iṣeḥ agdud azzayri yeţţuɛerben à fond il perd son statut de peuple as iruḥ as iruḥ lstatut-nni n ugdud akkagi tura agdud n Lezzayer ur yewwiḍ ara d agdud Ur tewwiḍ ara d agdud. Xas akken ẓran belli zeɛma si des berbères de l'Assala mais ils peuvent plus faire marche arrière à les politiciens kabyles. Ur zmiren ara ad xemmen marche arrière, il y a beaucoup d'idéologie, il y a beaucoup de venin i yelḥan deg-sen, l'arabisation akked l'islamisme.

Ulac agdud azzayri pour moi parce que nejreb-iten, yella wegdud aqbayli. Agdud agi n Lezzayer yettarabi zin, acɛni d agdud ama i Tunes ama d pour vink ur ten-ttaweḍ ara ɣer laẓ, ur sen-ttekkes ara amaccaw. Ma ṭṭeḍqen rrez ad d-kkren, c'est normal ad d-kkren, ad d-kkren aw-d-fkan-d ayen nniḍen ils cherchent pas à comprendre, ayen nniḍen ur ten-id-uqal ara, rnu-yasen ciṭuḥ ur ẓriɣ ara nekki nceṭṭeḥ werdiḥ, rnu-yasen ciṭuḥ win ad mpixu stop et fin, ils s'en foutent, ils s'en foutent anwa iḥekmen tamurt neɣ anwa ur tt-neḥkim ara ur t-id-uqal ara akk lmeɛna, ǧa am kenwi am nekni ṭṭfen addud. Am tfaddut bac ad d-nsaki wiyaḍ. Am certains Kabil mazal ad heddren agdud azzayri amennuɣ yettkemmil bac amennuɣ i d-iqqimen yerḥem babakum bac amennuɣ i d-iqqimen ara ikemmlen d wigi. Mais c'est un carouet depuis la nuit des temps. Anda ad d-ixelq zzaɛim, anda ad d-ilul zzaɛim ad d-ilal deg ugdud aqbayli. Adehnan la première révolution, la première manifestation adlal i tmurt n Leqbayel. Acu n ssiɛqa-agi? Ar melmi tura ara tfiqem? Mazal ara la tettḥelliǧem-ten am win ara d-tafeḍ iɣeḍres yiḍes iruḥ dans le coma, ad s-teqqareḍ di leɛnaya-k aki, aki, aki, tettḥelliǧem-ten melmi ara d-akin? Ur wwiḍen ara d agdud bac ad d-akin? Ḥaca liman yestahaz, ḥaca liman yestahaz, srefti ad d-iniɣ awal-agi, uḍar d at-id-ini, agdud agi ma teqqarem agdud azzayri, ḥaca liman yestahaz, il n'est plus, il n'est plus agdud, yuɣal c'est un troupeau, ḥaca liman yestahaz ih, ma llan kra, même pas, même pas, même pas, même pas agdud acawi ula ḥdit, agdud acawi déjà il a été endormi. Agdud acawi dija ulac i d-ipepla deg akka ma qqiment-d kra. Mi s-greɣ ttewhima nekkini i leqbayel-agi nneɣ ad ttḥellizen ariḍa, ad ttḥellilen wihin wihin, amennuɣ yettkemmil. N wacu umennuɣ-agi? N wacu umennuɣ i d-iqqimen ad ikemmel yid-sen? N wacu umennuɣ i d-iqqimen ad t-nkemmel yid-sen? A Rebbi! Ad tewhimeɣ nekkini a Rebbi, ad ttɛawadeɣ kan i wawal-agi, iḍelli kan, fkan lɛehd xedɛen. Agdud azzayri yemɛahad d wegdud azzayri agi teqqarem akka agdud azzayri, mɛahaden les dernières élections ad ɣelqen xems eyyam, deux peuples qui se sont akken qqaren donné la parole, qqaren-ak promesse tenue, ils ont pas tenu à leur promesse. Ugdud agi ma teqqarem agdud azzayri, a certains kabyle, a les avocats baaraben, a tettḥellizem, mɛahaden à la dernière minute agdud agdud azzayri agi ulac win iɣelqen, aucune wilaya n ugdud agi azzayri ur ɣliqen ara, agdud agdud aqbayli yeɣleq, ur ivuṭ ara, zéro votant. Abrid dirun sɛa la président tura leqbayel a bu-t neɣ qqimet a ceux qui sont contre amussu agi nneɣ ur nesɛi ara président a tebun a wen yeqqar ma d sḥeq kumc ma voter tous Alia on n'a pas besoin de vous eh eh eh akka agi wen i d-yeqqar eh akka agi wen i d yebɣan akka d-yexman discours ɛinani eh d acu d acu ur tvoter mi ara fell-i ur tvoter mi ara fell-i acu zéro votant

Je m'adresse à tous ces politiciens. Il n'existe pas en Algérie, il n'existe pas euh, de peuple. Il n'y a qu'un seul peuple. Il a qu'un wegdud aqbayli. Ak win yettmeslayen taqbaylit. D ay yellan. Ulac agdud niḍen. Agdud netta, agdud agi mi teqqarem agdud azzayri, il est endormi profondément.

Iwacu ara yuɣal d agdud igerrez? Mais c'est grave. Keččini, tu es keččini, oui, tu es opprimé. Leqbayel, agdud aqbayli, bla, bla, bla tagi, l'opprimation concernant ccetla. Bla tagi, ass azekka, agdud aqbayli ad d-yekker ɣef wayen nniḍen.

Inak lxemma xeddmen ad ya ččwin, inak mi mi ilaq ɣef ṣṣbeḥ ad iwet lbiftek, ɣef ṭnac d lbiftek, lbirra kullec ad yili, ma ulac ad yeqleb lḥala. Ad iq ilaq ad yili Iɛacim Belbi, lxemma xeddmen. Kunwi dagi wa simmal ara teqqarem ad tesɛetrem kunwi agdud aqbayli il est mûr, agdud aqbayli il est mûr. Mi agdud azzayri yesɛa rruṭar a leqbayel, ay leqbayel, a leqbayel mačči d azuxxu, newwi-yasen labuns, newwi-yasen labuns xilla, xilla, xilla, ur d-qqaret ara ḥemdullah tura ukin-d, ur d-ukin ara, ur mazal ara ad d-akin, ur mazal ara ad d-akin, ruḥet ad texdmem axxam-nwen, ruḥ ad texdmem votre kabylie i yellan d tamurt, abuns a Tajiri. Tamurt n Leqbayel, i s-qqaren depuis la nuit des temps. Nruḥu lblad Qbayel, les années 80, les régions arabouennes kini nruḥu nzuru blad Qbayel, ur d-qqaren nruḥu nzuru Menteqat Lqabael. Ad d-nettɛawad kan i lehdur-agi neɣ? Kabili mu bon pays, azazga c'est mon village. Kabili mu bon pays, wagi ma zoni kan i d-yekkren kan ɣer Buzan, imi amek yettɣenni. Kabili mu bon pays. Ih, acu i t-ilan yeɛni a Rebbi, nella d tamurt axterm axterm d taddart-nneɣ, a kra n Leqbayel neɣ. Qa Rebbi ar d ttewḥid. I Général i Général de Gaulle ad fell-as yeɛfu Rebbi, d aɣyul neɣ, il est bête. Asmi d-iruḥ ar Tizi Uzzu, yenna-as ujuṛǧu yecfi ar Tizi Uzzu, yecfi ar Gaṭer ar Tizi Uzzu, le beau pays de la Kabylie. D aɣyul-nneɣ, ur yeẓri ara listwaṛ-nneɣ, yeẓra, yeɣra listwaṛ, yeẓra belli, belli tamurt n Leqbayel d tamurt avancée, Algérie qui a été créée par, par la France. I tura kunwi tebɣam ad ɣ-terrem d akarti maḍi? Ali, tixersaɣ, gul-nwen teẓram akk, teẓram akk, teẓram akk belli, belli amussu-agi, amussu-agi n lmak yesɛa lḥeqq, tewweḍ tidal iɣes dayen ur d-yeqqim ara ubrid n Lezzayer-agi, meɛna taɣennant acuɣer wihin akka, wa yekreh Ferḥat, wa akka, wa akka, ah, Ali, tixersaɣ, uɣalet-d ar ubrid!

Nekkini xas kreɣ yiwen ad t-sleɣ. Il faut écouter. Tugadeḍ, tugadem a s-tessnem i Ferḥat ad ken-yejbed akk, axaṭer ḥaca tidet i ihedder. Allez ṭixer-t-a, c'est pas de cette façon, taɣennant-agi ur tessufuɣ ara a Leqbayel, taɣennant-agi ur tessufuɣ ara, aql-i nniɣ-awen-d, d aya kan, partagez, partagez, et puis laman.